Na bjale le dumedišago ke moratiwa Puku, ke re, barati ba Puku, mpoapoyeng lehono. Re ile go lebelela dilo tše e leng gore di ka go thuša gore o ngwale taodišo ya go hlapa. Taodišo ya go hlapa ke e e leng gore e šišitše ka dintlha, e tshwere polelo ya maleba gomme e a kgahliša. Seo ge o ka kgona go se fihlelela, Gona o ile go hwetša Sepedi, dipoelo tša Sepedi ka dinaledi, goba tšona ditlora. E, seo re tlogo go se lebelela lehono, re lebelela gore motho ge a ngwala taodišo, o swanetše gore go be le dilo tše e leng gore wa di dira pele ga ge a ka e ngwala, goba. tše e lego gore o be a itlwaeditše go di dira go tloga ko morago. Thutwana ye ka fao ga e bolele le barutwana ba Kereiti ya Lesomepedi fela, le ba dikereiti tša ko moragonyana le bona e a ba ama. Se se bohlokwa ke taba ya gore wena bjalo ka moithuti o sa le gona mo kereiting ya fase, itlwaetše go bala dingwalo le dingwalo le dingwalo tšeo di lego gona tša Sepedi. Mohola wa gona O ile go kgona go tseba mopeletšo wa maleba le ka fao mafoko a hlamiwago ka gona. Barutwana ba rena ge ba ngwala mantšu a rena, ba ngwala ka mopeletšo e leng gore ga se wa maleba, tlotlontšu ya bone ga se yona, kgaogantšho ya mantšu le yona e a tshwenya. O hwetše motho a ngwetše mantšu a go swana le bo tipona. Mantšu a mohuta wo ga a gona mo Sepedi. Re bolela ka go ipona. Eupša o tlwaetše go bala dingwalwa tša go fapana, gona o ile go kgona go ngwala ka bowena, gobane o tla be o bone gore na bangwadi ba bangwe ba ngwala ba ngwala jwang. Gape-gape, se sengwe se se lego bohlokwa ke tseba gore o theeletše diteišene tša kgašo tša go gaša ka polelo ya geno, e lego polelo ya Sesotho sa Leboa goba sona Sepedi. Mohlala wa diteišene, re na le bo Thobela FM, re na le bo Mokopane FM, ke nagana gore le lena moo bo Gapane le na le bo Gapane FM, bo Skinots le na le bo. tšona tšeo le nago le tšona gona moo gabolena. Mehola ya go theeletša diteišene tša radio ke ye e latelago. O kgona go hwetša tshedimošo ye bohlokwa yeo e nyakegago ka ge makga a mantši ba bitša ditsebi go sekaseka merero le ditiragalo tša go fapana tšeo di tlhagago letšatši ka letšatši. Ka ge nkile ka hlalosa peleng, ditaodišo ge di setiwa, ke ba Kgoro ya Thuto, ga ba no tšea hlogo goba taodišo, ba re barutwana ba e ngwale e le gore taodišo yeo dilo tša gona ga di gona mo lefaseng. Ba bolela ka merero, ditaodišo di amana le merero ka moka ye e lego gore ya hlaga mo Afrika Borwa goba yeo e lego gore ya hlaga maphelong a rena. Um go fa mohlala, um malobanyana mo go bile le mafula a kwa Zulu-Natal. Ba ka tliša seswantšho ba re. Ngwala taodišo ka seswantšho se. Eupša ge o sa tsebe dintlha tše bohlokwa mabapi le mafula ao, o tlo felelwa ka pela ka baka la gore tla bo o sa tsebe selo. Eupša ge e le gore o motho e le gore bo o tlo fela o theletše, o theletša di-radio, diteišene tša radio, wa tseba gore ba bolela ka mafula. Mafula ga se taba ya gore meetse a ba gona, a. A A mafula a mana le dilo tše dintši. Go fa mohlala, ge pula e nele, e senya meago, e senya ditsela, e senya mafelo a e leng gore batho ba šoma go ona, e senya merero ya kelelatšhile, mafaratlhatlha a go tshwana le dipompi tša go sepetša meetse le dilo tše dintši. Gomme ge o sa tsebe ka ga dilo tšeo, o tlo ngwala eng? O tlo re bolelela gore pula e nele, Meetse a gama batho, wa felelwa. Eupša ge e le gore o theeletša radio, o tlo kwa ka mokgwa wo e leng gore batho ba e leng gore pula e ba senyeditše mengwako. E ka ba taba yeo e amana le ekonomi bjang? Batho ba kgona go ya mešomong? Batho ba kgona go, go, go hwetša ditirelo tše e leng gore ba di nyaka, go tshwana le mohlagase, ka baka la gore dithapo tša mohlagase tla be di senyegile? Tše ke dintlha tše e leng gore o swanetše gore o di lebelele gomme gore o kgone go di lebelela ke taba ya gore o swanetše go ya le gore o motho yo e leng gore o theeletša radio ka metlha. Gape gape ge o theeletša radio o tla kgona go godiša tlotlontšu ya gago. Polelo yeo ba e dirišago ke ya go latela melao ya polelo. Gantši ba hwetša thušo ya ditsebi tša polelo go ba thuša go hlama mareo a maswa. Go fa mohlala, Ka nako yela ya Mogope wa Lefase wa Afrika Borwa bo go na le mareo a maswa a e leng gore be ba a diriša. Di-radio tša, tša, tša, tša, di-station tša radio ge ba šomiša polelo ba bitša batho pele ba ka, ge ba ka šomiša lentšu ba nyaka motho, setsebi, ba tla ba mmotšiša ba re, Nko o re botše gore na lentšu le tleng La sekgowa. Ge re le iša ko Sepeding, re tla ka le bitša gore ke eng? Nka no fa mohlala, a nmetše ba bantši nka ba botšiša, ba tle ba bolele ba re, He-he, go na le MEC wa Education mo Limpopo, a re thuše ka selo. E ka mmotšiša gore na MEC e ra go reng? Ga ba tsebe. Mara ge e le gore o theletša Thobela FM, o tlo tseba gore ge go bolelwa ka MEC, go bolelwa ka Molekgotlaphethišiši. A nno le ka baka la, la Covid, go na le mareo a maswa. vaccine. Barutwana ba bangwe o ka mmotšiša gore na vaccine ka Sepedi ke eng, ga a tsebe. Eupša bao ba theeletšago diteišene tša radio go tshwana le bo Thobela ba a tseba gore vaccine ke moento. O mongwe o ka mmotšiša gore na Department of Education ke eng, o tlo go botša gore he, ke Lefapha la Thuto, he, ke eng-eng, aowa ke kgoro ya thuto. Wena gore o kgone go tseba mareo ka moka na ona, O tshwanetše gore o itlwaetše gore o theeletše seteišene sa radio tšatši ka tšatši gore dilo tša mohuta o o tshwanetše gore o ngwale ka tšona o tshwanetše gore o di tsebe. Leka ka mehla go tseba melao ya thutapolelo. Mohlala, o tsebe phapano gare ga tlhamego ya leina le lediri. A re lebeleleng, ge re bona maina gantši a ke re ba re bana ba bona ditaba, le a bona, ke lediri. Eh, a re boneng leina. Bana ba bile le pono. Bjale o no hwetša motho wa ngwetši a re, Mo e lego gore tshwanetše e be le dirile ntlong ya sa kgone go kwešiša gore gantši ge re berekiša leina go ba le thatafalo. Mantšu a go tshwana le bo, hlokomela, tlhokomelo. Le a bona? Ke dilo tše e lego gore ge e le gore o theeletša di-radio, o tshwanetše gore o di tsebe. Mara se se bohlokwa ke taba ya gore le wena o bala ka mehla. O le ka mo phapošing, morutiši a ruta. O le, o, o leke go tseba phapano magareng, magareng, o tsebe phapano, goba phapano magareng ga maina le madiri, o tsebe gore na a hlolega jwang. Re na le mantšu a go tshwana le bo leitiri. O hwetše motho wa ngwana a re, Eh, ke a, ke a tipona. Hei, wa tseba, eh, moši, mošemane ola wa tipona, goba mosetsana ola wa tipona. Ga o na ntwa ya gore wa tipona, ke ipone. Dilo tše diso o tlo di tseba fela ge e le gore o tseba thutopolelo. Ee, leka go bolela polelo ya geno ka mehla. Mohola wa gona ke taba ya gore ge o dira ka mokgwa wo, tlotlontšu ya gago e ile go oketšega. Ge re bolela ka tlotlontšu, re bolela ka mantšu a e leng gore wena bjalo ka morutwana o na le ona mo go wena, a e leng gore o a tseba. Bjale, tše ke dilo tše di bohlokwa tše le go swanetše gore o di dire ka mehla gore o kgone go ngwala polelo ye e leng gore e tlhapile. Um Go ngwala polelo e le gore o tlhapile go ama dilo tše dintši. Tše re di boletšeng ke tše dingwe tše tša tše bohlokwa tše e le gore di a nyakega. Ge e ba o kgahlile ke seo re se dirago, re kgopela gore o kgotle konopi ya go ngwala Like, gape-gape o be o subscribe O be o gotle bathene goba bele gore o kgone go hwetša ditsebišo goba tšona di-notification ka ga di-video tše diswa tše e leng gore re a di lokolla. Se se bohlokwa ke taba ya gore ka mehla dirang bonnete bja gore le bala polelo ya Sepedi, le a ikatiša ka yona, le a e practicer. Gobane ge o dira bjalo, polelo ya gago e tlo no dula e hlapile. Se ka tšewa ke dihlong ge o etile o bona batho ba bolela Setswana, le wena šetše o thoma o re, Hei! Motho ke reile o re bolela, o re bolela Sepedi. O re, Hei! O a tseba gore ke eng? Nke le mpheng tshentshi moo. Aowa, o a bolela, bolela Sepedi sa heno, a re mpheng tšhentši. Motho a tšhaba go bolela šešane. Hei! Nke le mpheng tshentshi moo. Hei!